Germaniýa nädip gelip bolýa görnüşlerini wideoda aýdyp geçmekçi her hili usullaryny oň üçin wideomyza soňuna çenli serediň we laýk basyň i koneşno lýuboý waproslaryňyzy soraglaryňyzy komentariýada ýazyp bilersiňiz. Şoňa görä bizem wideolarymyzy çekýäs şoňa görä-dem biz özümiz taýýarlap siz näme gerek bolsa şolary informasiýalarymyzy toplaýas.

Biz şu wagty neme pursaty belle garaşdyk, ştob kän wagtymyz bolsun, şony kak položeno siziň üçin gowuca edip düşündireli diýip. Bu günem o gün. Bu günem o gün, hawa. Hany onda başlaly. Başlaly.
Näme diýerler, grundlage. Birinjilikle näme esasy zatlar.
Esasy zatlar, hawa, spasibo Lol, postaýan hemişeki ýaly men kömekçim. Ştob türkmen türkmen dilinden biraz çykyş gidenim üçin biraz ýerden eken Hawa, Türkmenistan Türkmenistandan siziň Germaniýa gelmek üçin iň esasy, iň bilmek, bilmeli zatlaryňyz näme? Boldy sen başla. Birinji iki zat diýsem hem bolýar. Hawa, birinjiden dil, hökmany suratda. Indi Dil diýemde näl diýsemkä, ger nemsler üçin däl, germaniýaly üçin däl, siziň özüňiz üçin. Siziň özüňiz düşünişip bilmegiňiz üçin dil hökmany suratda gerekdir. Çünki prostoý primerda aýdaly, daşaryk produkt almana gitdiňiz, biri bir zat diýse, jogap beribileňizok. Ýa-da ýaramadyňyz, lukmana gitmelimi, bir zat soraýar, jogap beribileňizok. Ýa-da biri sögünse-de, ha, bir. Jogap gaýtarmak gerek ýa şony bilmeseňiz sizi adam hasabyna goýanoklar. Hawa adam hasabyna däl dälde ýöne neme edeňok özüň neme his edeňok olaryň olar owo uwereni his edeňok ondan soň olaram saňa şeýle bir neme bilen seredýärler ştob hesap bileňok häzir saňa terpeniýem ýok sen saňa bir zat düşündirmäne diýip sizi hasap edenoklar.

Türk neme türk türkçe nemelerem barda birazcık kelimeler bilen hawa. Beýany ýokla hemmede düşünýärem. Hawa şon ýaly uly höwes. Onda inem nähili gelip bolýan usullaryny sanap çykaly. Daway.
Haýsy haýsy ausbildunglar bar bolanda? Ausbildung näme aýdyp geçeli. Dur dur birinji.
Ausbildungdan öňürti. Men nädip geldim? Ony aýdaýyn. Hawa, men aupair bolup geldim. Şo bir programma bar Türkmenistanda. Ýaş gyzlara, oglanlara. Näçe ýaşdan? Ýigrimi ýedi ýaşa çenli Germaniýa aupair programmasy bilen gelip bolýar. O näme diýmek? Aupair programmasy bir nemetski maşgala düşýäň, o taýda çagalaryna kömek etýäň, seredişmäne. Ýöne ol iş görnüşini-de sen maşgalany gapdaldan çaglary bilen gollaýaň, kömek etýäň. Iş hasabyna degişli däl. Hepdede bir, bilemok, on sagatmy maksimum kömekleşýäň i wsýo. I şoň içinde-de sen kulturany, bularyň kulturasyny öwrenip bilýäň, dilini öwrenip bilýäň, biraz daşaryk çykyp bilýäň. Aktiwny bolup bilýäňda ýanyňa bir dost jora tapynyp bilýäň şon ýaly. Şony aýdyp geçeli OPM nemesine programmasyna näçe ýyl bärde OPR bolup ýaşap bilýäň? OPR hawa bir ýyl. Kontraktyň. Hawa kontraktyňmy hawa bir ýyl galyp bilýäň ondan artyk galyp bolanok şoňa görä-de wiza alýaň. Ýöne OPR-de meselem her aý kise puly berilýär. Taşngeld diýilýär nemsçede. Olam öňler iki ýüz altmyşdy, şu wagt näçe bilemok. Şoňa görä şo şo aralyk hem. Hawa, şoňa görä ojuk-bujuk alyp bilýäň özüňe liçni zatlar üçin. Sen, näteme, şo şu programma boýunça geldiň. Şu programmada eden wagtyň, au pair bolup geçen wagtyň bir ýyl kontraktyň bardy. Şu bir ýylyň içinde sen dil okadyňmy? Haýsy derejeni okadyň? Şony aýdyp geçäýiň.
Ýaňky bir ýylyň içinde aslynda AUPER programmada seni kabul eden maşgala dil kursuna ýazdyrmaly. Ýöne her hili maşgala bar, seni gowy kursa ýazdyrýar ýa-da arzan kursa ýazdyrýar. Arzan kurslar seň dil öwrenmek derejäňe ýetenok, ondan daşary sen ekstra ýene okamaly bolýaň. Ýa-da özüň kisäňden çykaryp dil kursuna gatnaýaň, günde alty, sekiz sagada çenli. Hawa, ondan soň olar maşgala seň üçin strawka açmaly. Strawka bolmasa, ýagny türkmençe bilemok näili. Şol bolmasa, strawka. Hmm. Şol bolmasa, Germaniýada ýöräp bileňok, wiza-da alyp bileňok. Şo zatlar hökman suratda maşgala götermeli. Ýa-da nemeski maşgala götermeli. Hawa. Em Tawuş operyň nemesini aýtdyň Lola? Spasibo. Sen şu şu tejribä bolany üçin Lolaň aýtmasy hasam dogry bolýar, putmuşda meň gel gelme gelmek neme ýolum
ýolum mu näme priçinam mu näme başga başga sebäbim başga boldy. Men durmuşa çykan üçin bärik geldim. Şoň üçin okuw barada diňe özümiň branžymy aýdyp bilýän. Bran bran branža.

Aslynda premýer bolup biler. Şoň üçin e, Loladan soraýas hemme zady. Lola, sen şu Alperme çen aýt aýtdyň, ondan soň e, nemes dilini bärde öwreneniňe, ýöne şu Alper media etmezden öň Türkmenistanda şuny haýsy programmadan tapdyň? E, Türkmenistanda men aňyrda dil kursuna gatnadym. Hawa, dil kursuna gatnanda, şo taýda meň e, mugallymym kömek etdi internetyň üsti bilen. Şo taýda her hili nimeler gelýär, semýalar, maşgalalar gelýär. Şoňa görä özüň saýlap bilýäň, şu ýerik gitjek, bu ýerik gitjek. Ýöne men, konýeçno, saýlamadym. Birinji çykan semýa üçin gaýtdym, şony kabul etdim. Çünki men özüm muzykalnyý şkolda okanym üçin, çagalaram muzykalnyý şkola gatnany üçin biraz ikimiziň arada Interesimiz bardy çagalar bilen meň aramda bir interes bardy. Onsoň men düşündim olara şo aýdymyň sazyň üsti bilen gowy dil tapyşaryn diýip oň üçin kabul etdim. Diýmek şo operlikden bärik geldiň. Şo programmany saýlasaň seni nähili kän dil bolsa ili nähili hünäriň bolsa muzykalny ili näme oýun barada sen nähili wesýoly nähili Nähili özüňde talant, talentli bolsaň, şo şonça seniň semýaň sen nähili ineme gowy görýä. Ili ili şoňa görä pulam töläp bilýä, ili şu öz nemesini alýalar. Näme diýýäler öz özüne? Maşgalasyna alyp bilýärler. Kabul edýärler.
Gowy kabul edýärler, i sen gowy göresi gelenoklar. I sen okan wagtyň, naprimýr, näme okamak isleseň, şolara kömekçi, kömek etmek Isleýärler pytym şu senden kän nämeler alýarlar peýda görýärler çagalaryna kän zat öwretýäň muzykany inen lolaň ýaşan semýasyny bilýän mundan on ýyl oň o aýaly tanaýan konýeşna her hil semýalar bar olary hemmesinem özüň neme edip bolanok ýaşap bolanok naprimer her kimiň her hili krakteri bar senem ýaşajyk gyz nädip ýaşajak itaýda şony bilmek özüňde şu özgüwen bilen gelen uwýerenli bolup gelmek I şustr bolmaly. A o şustr bolmaly. Dogry aýdyp geçýäň. Olaram ýaňky maşgalalaram gyz oglanlary saýlaýarlar, her kim her kimi alanoklar. Anketa boýunça saýlap, soň hat ýazýarlar. Hawa, da, senem saýlanyňda üçlerden. Şu muzykany okuw gutaram üçin arasyndan saýladylar. Molades. Menem, menem eger çagalaryma Alpyýarmet şen gerek bolsa, Türkmenistana, ýöne biz nemekä şony başga temada aýdyp geçeýin, ýöne dereke zat edip ara sokmaýyn diýdim. Aljak bolsam, naprimer, menem gowja gitara çalyp bilen, pianino oýnap bilen. Gowy ýöne, çünki meniň çagalarym ýanynda, men Näme diýerler? Ah, maňa şu Özüň gowudy ýany ýa-da gözüm arkada däl çagam öýde gowy gyzyň ýanynda bir gowy görelle.
Öwrenýär.
Gowy görelle alýarlar hawa. Dil bilseňem gowy plus ullakan plus diýip öýtýän. Em, so. Sorajak zadym ýene. Opeliňe aýtdyň, dile aýtdyň, dil merkezlerinem aýtdyň, Türkmenistandanam bolýar diýdiň dil merkezler, ili bär diýdiň. Indi şony aýt Lola, haýsy diller bu gerek? Haýsy dil niwo, derejesi gerek? Sertifikat ili näme, nädip okadyň? Hawa bärik gelende aslynda ýene-de şi bärde galmak üçin obýazatynly hökmany suratda B bir B iki bolmaly. Yani siz geldiňizmi bir ýylyň içinde näme ediň bir zat edip ýaňky B bir B ikini almaly hökmany suratda. Men hemä maslahat berýän. Birinji usuly meselem epesiýot ýyl üçin gelip bilýäňiz. Epesiýotda meselem Bir okuw iş ýerini saýlap, şo taýda işleýäňiz. Ýöne olar size hiç hili aýlyk berenoklar, diňe kise puly berýärler, üç ýüz, dört ýüz aralyk. Ýaşamana jaý berýärler, ýöne onda-da hemmesi däl. I şonda-da siz polny kyrk sagat hepdede işlemeli, praktikum etýäňiz-ä. Awa, şon ýaly görnüşi bar. Näme barada?
Näme baradamy? Siziň islän ugruňyzdan saýlap gelip bilýäňiz. Ýöne obyçny sosialnyý işler olar, meselem, sadiklerde, soň nemelerde, kliniklerde, bolnitsalerde, şon ýaly ugurlardan gelmek aňsat. Näme üçin? Çünki şo ugurlarda adam az bolany üçin nemetski posolstwa wiza basýar. Bolmasa kyn. Hawa,

Beren maglumatlarymyz umyt edýäs size azajyk bolsam bir zat düşündirip bildi. Ýöne ýene bir gezek şolara çozan nifasyn edýäs näme. Ýene bir gezek aýdyp geçýäs. Kiçijik kiçijik edip diýip. Dil bilmeli, isleg bolmaly, ondan soň dil merkezinde Türkmenistanda Awper programmasyny tapmaly ili edip ýörenler bardyr ýa-da özüňiz Google-dan seredip toçno-toçno ýazsaňyz, şu ýazmak üçinem Hemme zady aşada ýazyp goýjak size näme ýazan ýazmalydygyňyzy. Şony ýazsaňyz Google-dan iňlisçeni bilseňiz hemme zat çykýar. Karoçe dil bilmeli. Oper programmasyny tapmaly. Oper programmasyndan soň maşgala gelmeli. Bir ýyllyk kontrakt almaly. Kontraktyndan soň, alandan soň, o aralykda ýa-da B-birimizi edýäňiz, ýa-da B-ikini edýäňiz. Ýa-da hiç zat etmäň, Türkmenistana gelip gidýäňiz. Ýa şeýle şeyleri, şolar ýalylaram bar-da. Awo. Awo, şol. Belki-de biz öz agenturamyzy açarys biziň üstümiz bilen. Şolar ýaly arzuwlarymyz bar. Azyjyk arzuwlarymyzdan hem aýdyp geçeli. Wagty gelip, nesip bolsa, hemmämiz semýamyz köpelse, hemmämiz bize goş, hemmäňiz bize goşulyp, podpisasiýa etseňiz, adam sanyna görä, ondan soň agentura açjak bolýas.
Öz firmamyzyň hawa. Oň üçin hem size bagly. Hawa biziň wideomyzy paýlaşyň, ugradyň, tanyş bilişiňizi köpeleli. Indiki geljek wideolarymyzda gürrüň bereris. Oň üçin hem siz soraglaryňyzy beriň, biz hem jogap bereli. Tamam.
Gowy wideo boldy, informasiýadan doly boldy diýip pikir edýäs. Ýöne diňe bular däl, Germaniýa gelmek ýok, Germaniýa gelmek mümkinçilikleri kän. Kän mümkinçilikler bar. Olar hemmesini aýdaýan diýsek, 10 sagada ýetmez. Hawa.
Şonuň üçin indiki wideolarymyza garaşyň. Hawa, dowam üçin hökman indiki wideomyza garaşyň. Ikinji bölüm gelýändir. Daway. Paka-paka.